Chibawihule, tumtum kan video ah chuan WhatsApp a thil awm thar te thiam ang ang in kan han sawi fiah leh dawn a ni. Tumtum a WhatsApp a thil awm thar kan sawi fiah tur te hi group member vawi leh khat a an vaia mention dan a ni a, chu bakah chuan group chat reply leh group chat clear dan thar rawn awm te a ni a, vawi leh khata. group member zawng zawng mention dan hian sawi hmasa ber teh ang whatsapp messenger chuan facebook ang khan vawi leh khat a group member zawng zawng te mention theih dan an rawn ti chhuak a facebook a everyone tia kan mention thin ang khan whatsapp group ah khan tihian at the rate sign hi kan han hmet ang a chuan hei-- all tih lo lan hi mention all members in this chat a ti a helai kha kan zuk hmet ang a at all tih hian a lo lang ang a tikhan vawi leh khatah group member zawng zawng kha tikhan kan mention thei ta a ni amaherawh chu he thil thar hi whatsapp messenger ah chauh hian a la awm rih a chu pawh chu zawng zawng in kan la hmang thei lo mai thei a. kan la hman ve thei loh chuan tia kan mention hi hetiang a lang lo hian post pangai ang khan a lang dawn hetiang hian post pangai ang khan a lo lang ang a hei hi ah whatsapp messenger hmang tur thenkhat bakah whatsapp business hmang tute hianin he feature hi an la hmang thei lo. tiang hian a lang ringawt ang a mention ang khan a la lang ve dawn lo va ni he group member vawi leh kha te mention vek na hi ah duhchuan notification kha a off theih a hetah khan kan mention na khan kan zuk hmet ang a hei mention all tih ah khan notification settings ah khan a luh theih a. chuan kha group notification ah khan kan lut ang a hei mute add all mentions tih kha tlaiin a in mi tu in emaw group member zawng zawng a rawn mention kha kha mi notification kha kan dawn duh loh chuan tihian kan off ang a kan dawn kha pawh hi kan ti lem lo a nih chuan tah khan kan on mai dawn a ni chuanin notify for tihah hian-- kan zu lut anga hei duh chuan at at all tih kha ta tang hian a zu en a zu awn theih a duh chuanin highlight ringawt kha a awn theih bawk tikhan group member te kha vawi leh khatah an vaiin kan mention thei ta a amaherawh chu he at all mention feature hi group teh deuhah chauh-- member zawng zawng in kan hmang thei a group member tam na deuh ah chuan admin te chauh in he add all mention hi an hmang group member sawmthum pahnih chin hnuai lam te ah khan member zawng zawng in he add all mention hi an hmang thei a group member sawmthum pahnih aia tam chin ah chuan admin chauh in he add all mention feature hi an hmang thei a ni. hei hi chu chu tun dinhmun a a ni hun a lo la kal leh daih vang a he feature hman theih dan te pawh hi an rawn ti danglam leh turah te pawh a ngai ta ila hman sual theih leh midang tih buai nana hman theih nia a lan avangin tunah chuan group member tlemah chauh member zawng zawngin he at all mention hi an hmang thei a. a dawt leh ah chuan post leh comment reply hi an sawi ve leh thung ila hei he group a thil post hi hei ten reply tih lo lang ta a hmuh theih ang chu maw he post hi ah mi sawmin an reply-- tih kha lo lang ta a, Facebook comment a reply zat lo lang ang khan WhatsApp ah pawh tihian a reply tu zat kha a lo lang ta a, tiang hian post leh comment te kha mi engzatin nge reply tih kha a hriat theih ta. A dawt leh ah chuan group chat kan clear dawn khan a tih dan kha a rawn danglam leh ta a, dawt ṭhi kha kan han hmet ang a tichuanin more ah kan han lut a chuan heta hi clear chat kha lo awm ta a clear chat kha kan han hmet a hei te hian a lan dan kha a lo danglam ta a all message . kha group message zawng zawng group chat zawng zawng kha heti hian clear turin default in a rawn awm a duh chuan media files only a intia kha group a media file chauh kha a clear thlei a ni entir nan hei hi kan select chuan hei image chauh a awm ta tunah reh chuan-- he group ah hian media file ah khan image thlalak chauh a awm ta a video te document te ah voice te a awm chuan khan kha lo lang tel ang a tihian he group ah hian media file kha image chauh K B zathum sawmriat pasarih hi a clear theih a tikhan-- duh chuan all message kha a clear theih tho a all message kan clear hi chuanin group message leh media ah thlalak leh video te zawng zawng kha a clear vek ang a media file only tih hi kan thlan chuan ah group a media thlalak leh video te document te kha tiang chauh kha a clear dawn a chuan star message kha kan clear tel tawh chuan tah hian kan zut tik ang a star message kan clear -- helai box hi tik lo in tuna a ni ang hian kan dah ang a clear chat hi kan zawh nghet tawh mai dawn a ni tikhan a group message kan clear khan storage eng zat nge storage ei hek tu eng zat nge tih kha kan clear tel tih kha a lo lang tawh bawk a ni. WhatsApp a thil awm thar tuna kan rawn sawi theih te chu ka ti zawng kha a ni a, zirtu ten he video hi in lo tangkai pui ka beisei a, inzavaiin hun hman nuam vek u le.